Inumaa adada ati arrabsituun obsa dabalata jedha Rasuulli Rabbi. Waan isaan ilma namaarraa adda isaan godhu adada namni yakka itti dalaguun adada namni dogongora isaanitti dalaguun obsa dabalatan jedhan obsa dabalata Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Akkas Rabbi nu haa kennu. Wayita aaran daangaan Rabbii cabuu qofa. Aarii isaanii immoo sahaabaa waa afur waa gara shaniitiin beeyti. Tokkoffaa boqoo isaanii maddii kan agartanii Boqoo kana diimatadha rasuula rabbii. Gaaf tokko sahaabaa wahii balbala jala taa'anii isaanii wal morman dhagahanii wayta gad bahan ka'annamaa cusira alaa khaddayhi habbu rumaani jedha seenaan. Akka waan rummaanaan beeytaniimi ka nyaatan kana diimaa firee isaa akka waan fuula isaanii irratti cunfanii itti riganii itti dibanii kana fakkaata jedha rasuula rabbii. Boqon isaanii kun ni diddiimate wayta aaran.

Kamaa akbarat bidaalika habiibatuhu Aa'isha Akkuma jaalalleen isaanii Aa'ishaan ibsite wayta ara yeroo garii areeda kanaa fi rifeensa kana qaqqaban rasuulli akkanatti. Kana qabata rasuulli wayta ara yookiin rifeensa fa'a akkana qabatan sallallahu alaihi wasallam. Inni biraa wayta aaran yoo aaranii fa'a lafaa ka'an huccuu uffatan kana ansoolaa gubbaraa uffatan kana seeraan uffatan yeroo garii caafii isii fa'a qabanii fiigan huccuu lafarra harkisan jedhan sallallahu alaihi wasallam. Gaaf tokko sahaabaan aarii wahii aarsitee seeruma rabbii keessatti huccuu ofii seehanii huccuu jaartii isaanii ofirra buusanii kutan. Achii fiiganii karatti irraa fuudhan jedhan. Salawaatu rabbii salaamu alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Sallu alaa rasuulillah. Areenni Nabi Muhammad akkam jira? Nabi Muhammad areeda qaban. Areenni isaanii dheeraa miti guddaadha malee. Guddinaaf dheerinni gargaraa miti. Akkanatti fuula guuta areenni Nabi Muhammad. Yoo isaan akkanatti qaban kana keessaa gadi hin bahu harka kana keessaa. As keessatti dhuma jechuun areenni Nabi Muhammad. Areedni isaanii gurraacha, arrii bakka takkittii jenne san qofa keessaa qaban areeda keessa. Afkarroo kana keessaa asirra gadi dheerata arriin isaanii sallallahu alaihi wasallam. Hidhiin isaanii fufurdoo miti, qaqal'oo haphiisanillee miti. Wayta afaan cufatan. Ajmalu nnaasi katman wayta afaan isaanii cufamu akka malee bareeda jedha Rasuulli Rabbii. Yoo haasawanillee ilkaan isaanii wakaana muflajal asnaan ilkaan isaanii waliin maxxanaa gogaa sanii miti. Adda babahallee miti jiddu jidduu kanatti qaawa xiqqoo xiqqoo qaba bareedina irraa adda jedhan. Adii qulqulluudha ilkaan Rasuula Rabbii.

Mormi immoo wakaana xawiila alcunuq morma dheeratan rasuuli rabbi mormi isaanii dheeraa. Ka huccuun bubbee fi aduun itti baatu immoo ibriiqa warqii fakkaata jedha rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam. Wakaana baciid maa beeyna almankibeey ceekuun isaanii lamaan adda fagoodha. Mallattoo jabeenna qaamaatii fi bareedina dhiiraa keessaa tokko qoma bal'achuudha. Bita mirgi kun ceekun lamaan kun adda fagaatu. Wakaana lam tucibuhu thujlaa akka ummu macbad gaafa kaan nabi muhammadiin ibsite seenaa isaanii fuula isaanii qaama isaanii ibsitee haasofte sanitti nabi muhammad borcii hin qaban borcii

Lafeen isaanii kun gurguddaadha lafee Nabi Muhammad lafee jajjabaatan lafee gurguddatan lafee babal'atan Rasuul Rabbi foon isaanirra illee guutu hir'uu miti Rasuul Rabbi furdaa nama jibbisiisu sanii miti qal'aa bubbeen fuudhu kaatu sanii illee miti Nabi Muhammad jiddu galeessa namaati walaysa bixawiili ilbaa'in dheeratee dheeraa yoo dheeraa Gabaabaan tolee hin tolu, dheeraallee mogoleen hin tolu jetti Oromoo. Namni yoo dheerate mogolee kana qal'ata. Akkas jedhaniimi. Namni dheerateefillee qalbiin hanqatu amma nama garii bifa sanii wal arrabsa namni. Dheeraa huccuu fi qalbiitu hanqata jedhan dogongora. Huccuu fi qalbii hanqata huccuun hanqate jira jiran. nama dheeraa aalima gurguddaan agarre isin nama dhedheeraa hin jiru duniyarra guutu nabi allahi aadamtu dheeraa nabi aadam bar dhundhuma jahatama dheeratadha rasuul meetirii soddoma nabi aadam meetirii soddoma agartanii warri jannata illee gaaf jannata galu meetirii soddoma soddoma namni jannata galu hundi meetirii soddoma dheerata dheerinsa nabi aadam jechuudha alayhi salaam nabi muhammad dheeraa ijji ol laaltee akka gaaraatti laaltu sanillee miti gabaabaa ijji tuffattu sanillee miti giddu galeessa Wayita deeman duudaan gadi hin jedhan. Namni duudaan gad jedhu Abaa Bakri. Abaa Bakri duudaan xiqqoo akkana gad jedha. Nabi Muhammad immoo akkana diriiranii qat jedhanii deeman. Garaan isaanii irra rifeensi hin jiru. Rifeensi isaanii asirraa qabee haga dakaatti handhuuraa gadi gadi bu'a. Rifeensi isaanii qal- qaxxate- eh, qal'atee gadi bu'a. Qubbiin isaanii gadi dhangala'a jedha Rasuula Rabbi. Dhangala'a jechuun akkam diriiraadha goggogaa akkana jajallatu kanaa miti. Diriiraadha Rasuulli Rabbii kun harki isaanii. Wakaana shathnal kaffay. Harki isaanii illee Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam gabbataadha. Harki isaanii harka huqqataati. Harki isaanii gabbataadha. Harka qal'aa cabuu gahuu sanii miti harki Rasuula Rabbii. Furdaa nama jibbisiisu sanii illee miti. Mul'ii fi mul'ii gadii fi mul'ii ol wal qixa. Namni garii mul'ii gad dheerata. Akkasiimi? Namni garii warra mul'ii ol dheeratu jira. Rasuulli Rabbi immoo saayiziin qaama isaanii hundi qaama isaaniitti wal gita jedha. Amma fakkeenyaa gurri Nabi Muhammadii fi fuulli isaanii wal qixa wal- saayizii isaa. Rasuulli Rabbi saayizii qaama isaaniitiin bocni qaamota isaanii saayizii boca qaama isaaniitiin wal qixadha Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Wayta deeman deemsi isaanii ka'annahu yataqalla akka waan lafaa waa bu- miila kana lafarraa butanii humnaan lafaa ol fuudhaa tarkaanfatan rasuulli. Tarkaanfiin isaanii takka achi wayta ka'an takka achi ka'an. Ka'anna al-arda tuxwaa lahu akka waan ardiin tun itti maramtuuti rasuulli rabbi ardiin tun itti as dhuftuufti ariitirraa jechuudha salawaatu rabbi asalaamu alaihi. Bifoonni bareedinni Nabi Muhammad gabaabinaan isa kana fakkaata. Namni bifti isaanii kalarii adii arabni har'a addaattu san illee miti akka faranjii. Diimaa gara magaalaa dabuullee miti. Fuulli isaanii kalarii diimaa qulqulluu qaba. yookiin kalarii daraaraa ka jedhani kalarii rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam yoo fakkeenyaa yamanii argitanii jiraattan bifa warri yaman qabu san qaban rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam namni bifa kanaan nabi muhammadiin manaamaan arge isaanuma arge akkanatti yoo beeke namni jaalala isaanii dabalataa Jaalala Rasuula Rabbii jechuun jaalalli lama qoodama jedhan ulamaani. Jaalalli Rasuula Rabbii. Fardun wa fadlun. Ka dirqamaatii fi ka dirqama bira tare. Inni dirqama jedhamu Rasuula Rabbii jaallachuun min usuulil iimaan. Nabi Muhammadiin jaalachuun dirqama imaanaati. Namni Nabi Muhammadiin hin jaalanne Islaamummaa keessa hin jiru. Islaamummaa keessa bahaadha. Jaalalli lammaffaan immoo kayaanni, haasofni, dubbiin, adeemsi, bakki inni dubbatu, bakki inni oolu, wanni inni haasawu, akki inni itti nyaatu hundi jaalala rasuula rabbii qofa ta'e. San immoo nama muraasa qofaa kenna rabbi. Jaalala Nabi Muhammad yoo jedhan gariin namaa jaalaluma laaftu wahiitti fassara. Gaaf tokko Rasuulli Rabbi Umar ibn Khattaab harka qabatanii osoo deeman Umar waan jedhee yaa Rasuulallah innaka ahabbu ilayya min maalii wa awlaadii maatii fi ijoollee tiyya hundarra natti natti toltadhee Rasuul Rabbi si jaaladha jedhee garuu lubbuu tiyya irra sin jaaladhu jedhee. Umartu haasa'e bar. Xabiyaa ofii himaa jira amala ofii. Garuu haga lubbuu tiyyaa jaaladhu sin jaaladhu jedhe. Rasuuli Rabbi walladhii nafsu Muhammadin biyade Rabbii lubbuu tiyya harka isaa jirtu kakadhe. Haga lubbuu tee irra illee na jaallattu ta'e imaanni kee guutuu miti jedhe Rasuuli Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Umar hoytuma san fakkaree laalee Ulfinaa fi kabajaa fi gatii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilma namaatiif ta'e laalee waytuma san iimaanni isaa guutee fi wallaahi yaa rasuulallah lubbuu tiyyarra illee suma jaaladha jedhee rasuula rabbiiti. Al'aana yaa Umar, al'aana yaa Umar. Kunoo amma iimaanni kee guutame yaa Umar jedhanii. Nabi Muhammadiin akkas jaalattani. Aliyyi ibn Abi Xaalib waan jedhe. Nuti Nabi Muhammadiin akka inni itti hime laal. Jecha inni fayyadame laal. Waan inni itti fakkeesse laal. Nuti Nabi Muhammadiin sallallahu alayhi wa sallam maatii fi ijoollee keenyarrallee lubbuu keenyarrallee Nabi Muhammadiin jaallanna. Jaalalli Nabi Muhammad akka nama yeroo oowwaa keessa Bishaan dheebotee garaan isaa bobahee bishaan qorraa jaalatu san caala akka tiruu irratti bishaan qabbanaa'an dhandhamaa fi dhangaa bareedaa qabu san caala nabi Muhammad nu mi'aaya jedhe sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala rasuulillah. Jaalala rasuula rabbii. Namni hangafa irratti nabi Muhammad hin jaallatu. Ka isaa ol nam tokko hin jaallanne Abaabakri Siddiiq. Mee namni Abii Bakri beeytan harka baasa. Namni Abii Bakri Siddiiq beeytan yookiin dhageettan namni keenya yoo beeytan jedhaniin qaamaa wal beeytan si'a. Nama akkasii dhuf jira wal hin beeynu garuu wal hin agarreedha namni garii waggaa kuma tokkoof dhibba afur booda hin beekaa garuu wal hin agarree. Kamitti arguu deema namni waggaa kuma tokkoof mee agami namni Abii Bakri Siddiiqiin dhageessanii beeytan. Maashaa Allah.

Saahiba Nabi Muhammad jedhee waame. Gaafa Qureeshi Nabi Muhammadin rakkiftee dhamaaftee Nabi Muhammad gara goran dhabanii baqatuudhaaf manaa bahan. Namni qabeenya isaa guutuu fuudhee maatii isaa guutuu gatee Lubbuu takkittii qabu nabi Muhammadii kennee isaan duuka bahe Abaa Bakr. Gaafa goda seenan ni beeytan. Gaara Thawrii jedhan gaafa goda seenan. Sa'aatiin seenan guyyaa miti halkani. Salaata subhii dura seenan Abaa Bakrii fi Umar, Abaa Bakrii fi nabi Muhammad goda keessa. Gaara gubbaa wayita ol bahan Nabi Muhammad gaafsan shabaxii ofirraa qaban kophee cufaa miti. Dhakaan miila isaanii dhahee miilli isaanii dhiigee jedha Nabi Muhammadiin gaafsan sallallahu alaihi wasallam. Gaara osoo bahan wayita goda bira gahan baatirii hin qaban ibidda bobeeffatan hin qaban. Goda kana amma dura seenee hin beeku Abaabakri goda jiraa beeka malee. Tilmaamaan dhaqe goda bira Abaabakri Nabi Muhammadiin fudhate. Qureeshii bitaa mirga barbaadaa jirti mana marsitee bulti ajjeesuuf Nabi Muhammadiin. Dhufee goda seene Abaabakri. Rasuulli seenuuf taanaan hin seeniin jedhee yaa Rasuulallah. Yoo as keessa waa jiraatanillee si dura ani haa taru duniyarra. Yoo ni nama nyaatu jiraatellee si dura an haa nyaatamu yaa Rasuulallah. Hin seenin na seenaa jedhee nabi Muhammad baatirii harkaan qabu, ibidda harkaan qabu, goda gammoojjii ka bineensi fedhe keessa jiru, ka jawween fedhe keessa galuu danda'u seene. Ala dhaabbadhu na eegi na seenaa jedhee nabi Muhammad. Dukkana lafti ol seene Abaa Bakrii waan tokkoon argu harkaan akkanatti haxaahaa seene dukkana kana. Osoo jawween fedhe jiraate, bineensi fedhe jiraate nyaatamuu murteesse. Jiraa jaalalli kanaa olii. Jiraa wareegamni kanaa olii salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi. Seena Abaa Bakr lafti akka ji'aati goda keessaa qaawwa lama achi ilaalee arge alatti. Goda tokko huccuu ofirraa fuudhee itti cuqqaalee akka jawween bofni achi as seentee rasuula rabbi hin dararre. Goda lammaffaa waan cufuun dhabee quba isaa miilaa guddaa san agartaniimi. Quba miilaa guddaa san fuudhee qaawwatti rakkisee kaan huccuun cufee kaan miilaan qabee ol seenaa yaa nabiyya Allah jedhee nabi Muhammadiin ol seenaa rasuuli rabbi. Akkuma ol seenaniin dadhabbii qabanii gurzaa Halkan san osoo kifilii keessa dhokatanii Qureeshiin jala mana Ayi- mana Kadiijaa keessa Aliyyi ibn Abi Xaalib huccuu itti uffisanii firaasha kiyyara rafi jarri ana si haaseetu jedhanii halkan san hirriba malee bulanii dadhabbii meeshaa baatanii deemanii uffata ofii baatan salawaatu rabbi wasalaamu ma'annahu sayyidu waladi aadam akram khalqillaah irra guddaa irra ulfaata banii aadam ta'uu wajjin

Boodarra lafti bariitee jennaan simbirreen wacuu jalqabde, aduun bahuu kaate biiftuun, jawween dhufee seene. Wayita dhufee seenu qaawwa Abaa Bakri miilaan cufe saniin seene jawween. Wayita achiin seenu qaawwa miila Abaa Bakri jira. Achumaan arraba isaa summii qabu itti gadi dhiise jawween Abaa Bakri. Achumatti idde. Ibiddi idda ibiddi summii jawwee jismi Abaa Bakri keessa fiige. socho'uudhaaf mataa nabi Muhammad gudeeda isaarra jira nabi Muhammad dura faa jedhama. Dura ta'a ilma namaa salawaatu rabbi assalaamu alayhi. Abaa Bakri Siddiiq socho'ullee sodaatee imimmaan gadi naqee imimmaan isarraa yaa'etu nabi Muhammadiin hirribaa kaase. Maal taatee Abaa Bakri yaa saahiba kiyya. Yaa Rasuulallah nu digtu ni iddame deemu. Afaan keessaa qaban hancufa kiniinii fi qorsa hunda ta'u. As qabimee jedhaniin gadi jedhanii miila isaatti tufan. Achumatti fayye. Halkan sadi achi tura Nabi Muhammadii fi Abaa Bakr. Safariin digdamii torba seenanii Rabi'al Awwaliin ji'a gaafa jalqabaa guyyaa wixata achii bahan Nabi Muhammad fa'aati gara Madiinaa. Gaara gara jalaatiin gaala lamatu eegaa jira. Abdallah ibn Urayqidh ka karaa itti garsiisu jechuudha. Godaa baanee osoo deemnu jedhe dhagahi dubbitan. Akka itti Abaa Bakri jaalala Nabi Muhammad hime. Godaa baanee osoo deemnu Nabi Muhammad dadhaban jedhe. Kiiloomeetirii saddeettama deeman gaafa jalqabaa. Jabala Busheymaat biraan dabranii naannoo Juhfaa bulan. Halkan jalqabaa Nabi Muhammadfaati. Osoo deemnuu Nabi Muhammad dadhabanii dhakaa gaaddisa qabu barbaadeef jedhe mukni tokko hin jiru. Dhakaa guddaa ka jalaan gaaddisa qabu. Fageenya ilaalee gaaddi falammaa xalaca lanaa hajaru dhakaan guddaan tokko sakriin dhakaan guddaan tokko nu mul'ate jedhe. Adada nuti achi dhihaannuun dhakaan guddaa ta'uu agarraan gaaddisa gara jalaatiin arge jedhe. Huccuu ofirraa fuudhee lafarra afeefii Nabi Muhammadiin ciibse jedhe hafuura habafatanii rasuulli. Waa isaanii barbaada jedhee re'ee wahii ilmuudhaaf bahi jedhe barbaacha gaara keessa nama re'ee tiksu. Osoma an dhaabbadhu namtichi tokko ra'iin tiksaa achii natti as bahee dhe gaara keessaa. Ija kiyyaan arge bakka san hagadhaa jira dhakaan sun. Ilaa yoomina haada jira dhakaan sun. Dhakaan Nabi Muhammad jala ciisan hagadhaa jira naannoo makkaati. Namni makkaan dhaqe yoo seenaa beeke lafa san bakka san dhaqee arguu danda'a jira dhakaa. Re'een nutti as baate itti fiigee mallaqa sii kafala nama guddaa wahiiti aanan naa elmi jedhe. Namtichi aanan elmuuf gattaa'ee jennaan dura gur'uu re'ee irraa awwaara dhadhahi jedheen awwaarri akka aanani walitti aanan qulqulluu elmee dhufee nabi Muhammadiin biraa ga isaan hirribaa ka'anii eegee wayita nabi Muhammad dammaqan fuudhee itti kenne.

Jaalalli lammaffaan jaalala dubartiin Nabi Muhammadii qabdu haa dubbannu. Dhiira qofaa miti. Halkan gaafa lola Uhud Madiinaa keessaa dubartii hedduu dahe. Halkan deetti osoo dhiin irraa jigu Nabi Muhammad dhagahaman dhahamanii Nabi Muhammad du'an jechaa dhageennaan dubartiin kudha lama siree dhiigaa keessaa kaatee kaka'ee dadeesse nabi muhammad du'an jenna mana keessaa baqatanii isaanii madiinaa keessaa gara uhud fiigaa jiran qabanii deebisan dubartii kudha lama bar'ee dadeesse bar'ee dadeesse dubartii allahu akbar gaafa lola uhud nabi muhammadin dhahaman dhahaa jajjabduu dhahaman qureeshi nama hedduu dhahee rasuula rabbii gaabsan ajjeesuuf murteessanii rabbi baase jala dirree uhud bakka jabala rumaat jabala uhud gaara uhud gara mirgaatti hambiftee madiinaa gara bitaatti hambiftee jabala rumaat gaala gaara xiqqoo takka jirti ta warri xiyyaa gubbaa oole gaafa lola sanii namni shantamii tokko rasuulli rabbi achi gubbaa qubsiisan Osoo isaan achi dhaabbatan Rasuula Rabbii argatte Qureesh. Jalqaba dhakaadhaan dhahan cinaacha kana Rasuula Rabbii. Tokko sayfiidhaan dhahee Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam mataa isaanii ka silaa mataa bakka lamatti muru Waan sibiila isaan matarratti lolaadhaa, lolaaf godhatan gadi mure. Fiigaa dhufa ilmi kee du'e jedhanii. Sanarraa dhiisaa Nabi Muhammad jiranii jette. Abbaan kee du'e jedhanii. Sanarraa dhiisaa Nabi Muhammad lubbumaan hafanii har'a jette Rasuulli. Obboleessi kee du'e jedhanii. Sanarraa dhiisaa Nabi Muhammadiin arguu barbaade jiranii Rasuulli Rabbi jedhe. Abbaan kee du'e jedhanii nama meeqa? Hafee silaa wanni namni itti hirkatu, namni akka ilma namaatti itti hirkatu, wanni namni jireenyaaf abdatu dha- dhala ilma namaa keessa waa hafanii. Hin hafnee bar. Maadaa fa'ala rasuulullah ulee isii qabattee fiigaa tuma nabi Muhammad maal ta'an jette. Jiran rasuula rabbi illee dhufaa jedhan karaa kana dhufan jette.

Rakkoon tamoota ati keessa hin jirre martuu anaaf xiqqoodha itti rasuula rabbiiti. Homa fedhallee na mudatu wanni fedhallee na tuqu musiibaan siin natti hin dhufin ana bira xiqqoodha jetteen kullu musiibatiin ba'adha ka jalal yaa rasuula Allah. Rasuuli rabbii du'aa godhanii fi bira kutan. Jaalala rasuula rabbii ilma namaa bira tarkaanfatee dhakaa fi mukatu bu'e. jirma muka timiraa tokko ka rasuulli rabbi itti irkatanii khuxbaa godhan osoo minbarri isaanii hin dalagamin sallallahu alaihi wasallam masjida isaanii keessa jira muka jirmaa gaafa masjida ijaaran dhaabde sahaba itti ergatanii rasuulli rabbii khuxbaa godhan Minbara dubartii wahii dhuftee minbara isinii dalaynaa waan irra dhaabbattanii wayta dadhabdan irra teettanillee jetteen Rasuula Rabbiiti. Hayyee jedhanii naannoo Uhud gaara Uhud biraa oddoo masnoo wahiitu jira muka achi keessaa ciranii minbara Nabi Muhammad ka darajaa sadi qabu dalaganii Rasuula Rabbiiti. Jum'aa itti aantu minbara fuudhanii masjida Rasuula Rabbii keessa kahan. Muka san dhiisanii Nabi Muhammad minbara san gubbaa ol bahan. Minbara jalqabaa irra ejjatanii ka lammaffaa irratti ol bahanii ka lammaffaa san irra dhaabbatanii khuxbaa godhan wayita dadhaban ka sadaffaa san irra gad ta'an sallallahu alaihi wasallam. Minbarri sun haga hijraa waggaa dhibba jahaa fi shantamii afuriitti duniyarra ture laal. Gara waggaa dhibba jahaa ol minbara san tiksee warri taarikaa. Gaafa masjidni Rasuula Rabbii hijraa waggaa dhibba jahaa fi shantamii afuritti masjidni Nabi Muhammad gubate gaafsa wajjin gubatte minbarri Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Wayta isaan jirma muka timiraa dhiisanii gara minbaraatti as garagalan dhufanii jedhan jirmi mukaa sagalee ol fuudhee lallabee boohe takka dhageessanii sahaabaan hundi dinqisiifamanii rifatanii sahaabaan guutu sagalee akka daa'imaa xiixi jedhu sagalee xiixu Rasuulli Rabbi minbara irraa gadi bu'anii itti dhufan. Akkanatti mukatti harkaan qabanii sukkuuman Rasuulli Rabbi. Wayita Rasuulli akka harkaan qaqqaban akka wayita ijoolleen boottee boohicha xumurtu jettu san agartanii sagalee san dhageenyetti sahabaa. Wallaahi jedha Nabi Muhammad osoo an dhufee qaqqabee sossobuu baadhee haga guyyaa qiyaamaa akkanumatti booha jedha Rasuulli Rabbi.

Tiishartii Fidaaka jedhu birrii 200n bitattee godhatteef sunnaa isaanii daakaati miti. Fidaaka sunnaa isaanii daakaa. Jaalalli Nabi Muhammad guyyaa jum'a jum'aa mudawwara tolfattee suuraa bareedaa tokko kaatee feesbuuk irratti maxxansisee salawaata buusuun miti. Jaalalli isaanii mawlida eeydee maqaa jaalala isaanii ittiin marqa nyaachuu miti. Ixaana aarfachuu miti. Jaalalli Nabi Muhammad waa sadii mirkanaa. Tasdiiquhu fiimaa akbar. Homa Nabi Muhammad jedhan karaa sahiihaan si dhufe hunda dhugoomsu.

Lammaffaa xaa'atuhu fiimaa amar waan nabi Muhammad karaa sii godhan. Osoo nabi Muhammad hin ergamini akka Jaafar bin Abi Xaalib gaafa Najjaashii wajjin haasa Itoophiyaa dhufee ha- Tigraay. Osoo nabi Muhammad hin ergamin dura waan ofiin du'e nyaanna jedhe.

waan an irraa isin dhoogge guutumatti irraa dhoggamaadha rasuulli sallallahu alaihi wasallam ka ajaja waan dalagamuu qabu haga dandeettan jedhe dandeettii jala kaahe rasuulli haga dandeessan waan an itti isin ajaje dalaga waan an irraa isin dhoogge immoo dandeettii jalan kennu guutumatti irraa dhorkamaadha namni waan tokko irraa dhorkamuu hin danda'a

Sharafa wa izza yoo abbaan kee qixxaa fi buddeenaaf daabboo si nyaachisee jasada kee qallabee dallabe nabi muhammad ruuhii kee qallabe qorii samirraa dhufte qur'aanaaf hadiisa nyaata samirraa dhufe ka ruuhiin ittiin qallabamtu ka waan feete waan feete soo nyaatte kitaaba feete soo dubbifte amantii feete soo hordofte saayinsii feete jala soo fiide waan abadan laga nabi muhammad keessaa quufuu dandeessu bakka birooti argachuu iman dandeenye abadan. Abbaan kee huccuu gannaa fi bonaa ka arfaasaa fi birraa yoo sii bite ka wayta bonaa huccuu haphii ka wayta qorraa huccuu furdaa sitti uffise nabi Muhammad immoo faqad albasaka rasuulullaahi thawban wa thiyaaban wa thawaaban Uffata har'a bichaa miti libaasu taqwaa ka jahannam irraa si ittisu akka jahannam jismii keenyaan nabi Muhammaddu si uffise kamtu caala abbaa keeti moo rasuula keeti abbaa keeti moo rasuula keetu caala yoo abbaan kee mana dhoqqee fi simmintoo fi bilillee fi mukaa fi mismaara walitti tumee mana gaaddisaa si ijaare Nabi Muhammadiin immoo sababa isaatiin Rabbi jannata keessatti adada ati subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi al-azim jettu mana si ijaara Rabbi. Nama waa ja'a of naa qabe jannata keessaa irra walakkaa jannataatti mana bareedaa ka sammuun isaa yaaddee hin beekne natu of qabaaf jedha rasuulli Rabbi. Akka Rabbi isaa kennu Rabbiin kadhaaf jechuudha. Waan dubbatu keessatti akkan kijibne

ka gaafa dhimma namaa maa shari'aadhaan hin deemtu namaan jettu ka gaafa dhimma keetii yoo nam shari'aa dubbatu ati yoo rabbiin sodaadhu namaan jettu anta kadhaabin kijibda ka gaafa sit tole qofa salaattee soomtee diinii kana fafakkeeffatu yookiin immoo guyyaa jum'a jum'aa suuratul kahfiin feesbuuk irra poosti nuu gootee yookiin ispiikariin mana keessatti banattee dhageeffattee guyyaa jum'aa dhidhiqattee salaattee Guyyaa kaan salaanni hin jiru, seerri tokko hin jiru, shari'aan tokko hin jiru, anta kadhaab ati kijibaadha. Ma ahbabta rasuulallah nabi Muhammadiin hin jaallanne. Waraqaa fi gaazexaa fi oduu fi miidiyaa fi diraamaa fi piraankii wanni duniyaa guutuun si biratti qabatamaa fi fudhatamaa fi gammachuuf jaalala sii kenne hadiifni nabi Muhammadiif qur'aanni rabbi yoo si biratti mi'aasan hin qabaanne anta kadhaab kijibaadha ati rasuula rabbi hin jaallanne. ka gaafa gammadde qofa diin fudhattee ka gaafa lolte aarte diin rasuula rabbii gattee miilaan irra deemtu anta kadhaab ma ahbabta rasuula allah sala allahu alaihi wasalam rasuula rabbiin jaalan rasuulli rabbii jaalachuun isaan dhugoomsu waan isaan itti nu ajajan dalaguu Sunnaa isaaniitiin dhaadachuu, bakka namni diinidhaan saalfatutti ati diinidhaan boonu, diinidhaan hin boonna moo hin saalfannan? Ittiin boonna moo ittiin saalfanna? Waan har'a ati yeroo ati diin jajjabeessitee areeda kee filattee surree tee gabaabsitee diin islaamummaan sirraa mul'attee bareedina miidhaginni meeqa sirraan argamee Yeroo ati deemtu namni faaraadha kun zamana hin fahamne gad duubatti hafaa namaatti namni siin jedhu keessatti qaanfatta taanaan ati rasuula rabbi hin jaalanne. Bakka namni sunnaa rasuula rabbiitiin qaanfatutti ati achitti dhiirummaa bareeduma diin nabi Muhammad agarsiisuu qabda sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf jaalalli rasuula rabbii sadan kanaan mirkanaa'a. Nama isaan jaallatee waan isaan jaallatan jaallatee rasuuli rabbi illee isa jaallatanii rabbi illee isa jaallatee guyyaa qiyaamaa nabi Muhammadii wal argu rabbi nu haa taasisu. Rabbi nu haa taasisu. Rabbi nu haa taasisu.

Keessi keenya Rasuula Rabbii jaallata. Namticha tokko sahabaa Rasuula Rabbiiti. Yeroo hedduu farshoo dhuga. Farshoo dhuguun haraama. Namni farshoo dhugu ibidda gala. Yoo irraa osoo hin toobatiin du'e jahannam seena namni farshoo dhugu. Nama farshoo dhugu malaa'ikaan Rabbi ittiin kalooftu. Rabbi biraa jibbamaadha. Rabbi biraa darbamaadha namni farshoo dhugu. Yeroo ammaa maqaa gargaraatti moggaasee namni Bifa gargaraatiin zamanan nu godhe, hiriyya akkas na godhe, zamanni badee jira jedhaatuma farshoo bakka argite seentee dhuydu. Anta lasta min ummati Muhammad. Sunnaa Rasuula Rabbii jala deemaa hin jirtu. Ummata Muhammad keessa lakka'amaa hin jirtu. Keessattuu halaalfatte taanaan halaala maal qaba akkanumaan shari'aan mataa nu cinqa fa'a jette taanaan takfur hin kafarta islaamummaa keessaa baata. Osoo haraamummaa isaa beektu Akkanumaan islaamummaan mataa nu cinqee dhiibbaa nurra godhe malee farshoon maal qabdi jette taanaan islaamummaa keessa baata. Yoo ammoo osoo hin halaalfanne lubbuu tee dadhabdee ka dhuudu taate faasiqa jedhamta. Munaafiqa jedhamta. Nama sadi rabbi ijaan achi ilaalu jedhan rasuulli rabbi guyyaa qiyaama sadan keessaa tokko nama farsho dhugu rasuula rabbi jedhan sallallahu alaihi wasallam. Nama sadi malaa'ikaan ittiin dhihaattu jedha. Nama huccuu uffata shittoo za'faraan jedhamu shittoo dubartii qofa uf dibatee deemu malaa'ikaan ittiin dhihaattu. Nama janaabaa qabullee haga inni dhiqatutti malaa'ikaan ittiin dhihaattu. Nama farshoo dhuge yeroo inni sakkare sanillee malaa'ikaan rabbi ittiin dhihaattu dha rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam. Akkasuma ta'uu wajjin farshoo dhuguun kee, badii dalaguun kee, dogongora adda addaa keessa bu'uun kee Rabbi irraa fagaatte jechuu miti. Mucucaachuun dogongoruun banii aadam irra argama. Dhoqqe irraa uumamne waan ta'eef mucucaachuun irraan oolu waan dhoqqe irraa uumamneef, waan biyya irraa uumamneef. Garuu irra filamaan namaa nama kufee kufuun salphinaa miti kufanii achitti hafuudha miti. Dogongoruun salphinaa miti dogongora san irratti hafuudha achirratti du'uudha. Kullu banii aadama khaxxaa'a namni hin dogongorre hin jiru. Rasuula Rabbii jedhan sallallahu alaihi wasallam. Namni yoo toobate yoo sirra harka Rabbitti kennate yaa Rabbi an keeti yoo warra gaggaarii qofa ofitti fudhattee dadhabaa fi laafaa mujrimummaa kiyya wajjin nagatte an eenyuun qaba jedhii Rabbitti deebi'i tooba jala saran. Wallaahi Rabbi si gargaara murannoo kee yoo arge Rabbi. Walaw araadul khuruuja la'aaddu lahu osoo bahuu barbaadanii silaan qophaahan jedha. Namni bahuu barbaadeen qophaahami. Namni jannata galuu barbaade qophaahuu qabu. Qophiin maali tokkoffaa toobaadha. Hin toobannaami. Wanni an kana kaaseef gadaa rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam amma nama farshoo dhugu. Nama badii gargaraa keessatti argamu. Ijoollee teenya kaa namni garii rifeensa gubbaa kanaan biqilchee jala ciree surree fa'a akka fedhe godhee deemu. Namni gariin sadarkaa kufriititti achi darba. Dogongora kun. Irraa fagaachuulleen dogongora. Itti dhihaatanii gorsanii ofitti as qabanii jaalala dhandhamsiisanii bareedinaaf miidhagina islaamummaa itti garsiisan malee fageenya ijoolleen rabbi ijoolleen marfeensa jalaa cirtanii deemtan hundi isin warra jannataati miti haasaya miti kun yaa akhi islaamummaa miti kun. Islaamummaa miti. Namni tolfachuun miidhagina islaamummaa agarsiisuun dirqama keenya. Dogongoruu danda'a namni. Gadaa rasuula rabbii nam sahabaa tokko jira gisee hunda farshoo dhuga. Sahabaa farshoo dhugdu takka dhageessee ati. Hin jira sahabaa rasuula rabbii keessa nama farshoo dhugu. Nama zinaa dalagee jira. Sahabaa tuquufi miti bara. Ilma namaatiin dogongora namni. Garuu toobatan hundi sahabaa warra jannataati. Hundi sahabaa warra jannataati.

dhumee jira hin taha balballi cufame dubbiin dhumate farshoo dhugee ima fidanii tuma yeroo hunda gaaf tokko qabanii fidan farshoo dhugee maali kun rabbi isa haa abaaru yeroo hunda fidanii jedhe kana yeroo hunda mataa nu gargalche jedhe saabtichi wayii achi ilaale jecha inni jedhe kana dhagahe rasuulli ka'an lafaa rasuulli rabbi akkas hin jedhin jedhanii shayxaana irratti hin gargaarin haadha rasuulli annama kana rabbiif rasuula rabbii jaalatuu isaa beekan rasuulli Laal farshoo dhuguu isaa wajjin Nabi Muhammadiin jaalata, Rabbiin jaalata. Qaanqeen imaanaa isa keessaan dhaamne. Haga keessi kee kun kun halaala kun haraama siin jedhu keessa sagaleen sun jiru ati qalbiin kee hin duune hin jira. Guyyaa tokko hin deebita inshaa Allah. Gaafni ati duute gaafa kami beekta? Kun halaala kun haraamaa lubbuun kee jechuu dhiifnaan duute jirtaati. Gaafa jirtu immoo qalbiin kee jiraachuu waan ati beektuun keessi kee kun wayita waan fedhellee dogongora fedhe dalagu keessi kee kun wanni kun hin ta'u jedhaa osoo beeku osoo didu kun keessi kee akkasitti osoo beeku itti deemnaan qalbiin kee hin jira deebi'uu qabdati. Kanaaf sahaabtichi tokko dhufee rasuula rabbii bira yaa rasuula Allah zinaa dalagaa hayyama naa godhaa dhe. Rasuulli rabbii achi darbe hin abaare hin arrabse hin abaare laa kottu na taskala jedhe. Zinaa kana osoo haadha keetii dalaganii jaalatta laa laa laa inni haadha ta'e hoo adaadaa ta'e hoo adaadaa gara lachuu adaadaa gara haadhaa adaadaa jettiin oromoon ta gara abbaa immoo abbeertuu jedhan. Abbeertuu jedhanii yookiin adaadaallee jedhamti abbeertuullee jedhamti. Abbeeraa kun abbeertuu. Feetaa osoo jalatti illee hin fedhu. Mucattii teeoo hin fedhu. Jaartii teeoo hin fedhu. Bara akkasumatti namni jara saniifillee ofii jara of jara saniifillee jibbaadhe jechuun namni ati badii itti dalaydu kun jara kana keessaa tokko maa mire achumaa rasuulli rabbii Qalbii isaa irra harka ofii kaahanii, Yaa Rabbi qalbii isaa naa xahaarsi, qaama isaa haraama irraa naa eegi, dogongora isaa naa dhiisif jedhan. Namtichi wayita achii bahu waan haga zinaa jibbu hin qabu. Li'annahu kharaja min al-mustashfaa hospitaalaa bahee mi hagasumatti xabiib al-quluub ogeessa qalbii biraa bahe salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi. Dogongoru ni jira jaalalli rasuula rabbii maasiyaa garii dalaguudhaan dhum nama keessaa hin badu. Namni gariin osuma rasuula rabbii jaalatu dogongorri irraa argamuu danda'a. Garuu immoo jaalala rasuula rabbii fakkeeffataa bakka dogongoraa fi dhoqqee fi baktii hundatti argamuu hin qabu. Bakka shirkitti argamuu hin qabu manni namni ummata Muhammad keessatti of lakkooftu. iddoo shirkiin keessatti gaggeeffamu, bakka ulama'ni irraa se'e, bakka ulama'ni irraa masjida irraa asitti haasaye, iddoon kun haraama siin jedhe, wanni kun haraama siin jedhe, koonsartii ta'e, istaadiyeemii ta'e, bakka abbaan fedhe itti si waame, maqaa Oromummaatinis ta'e, maqaa sabboonummaatinis ta'e, bakka shari'aadhaan walitti bu'u taanaan hin jiru. Filmaanni jira achitti? Bakka Rabbi wanni kun waan Rabbiiti jedhametti filmaanni hin jiru. Nuti duniyaa tanarra ka jiraannuuf eennuuf? Lillaah. Qul inna salaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil aalamiin. Jireenyi keenya hundi Rabbiif. Wanni duniyaa tanarra jiraannuuf. Gaafa diiniin tuqame gaafa diiniidhaan tuqamne hiika tokko hin qabu jireenyi nuuf. Hiika qaba? Asitti immoo dhumarratti dhaamsi tokko ka isinii qabu yeroo aduwwiin tokko tokko Gadheen tokko tokko namni firaasha sheeriitiin dhalate tokko firaasha sheerii beekta? Firaasha sheerii. Nama firaasha sheeriitiin dhalate jechuun maal jechuudha? Warra firaasha sheeriitiin dhalate firaashin isaa sheerii ka siree sheeriin beektaa ittiin dhalate warri mataa isaanii dukkanni dhaale. Ka waan jedhutti osoo ka beeku ta'e fokkina jecha isaa san itti qaanfatu umrii isaa guutuu itti gaabbu umrii isaa guutuu yeroo tokko tokko gabbaatee gadheen takka wayita nabi muhammadiin arrabsitu sooshaal miidiyaa gubbatti tarkaanfiin ummanni islaamaa fudhachuu qabu maal fa'i tokkoffaa arraba namni sun nabi muhammadiin arrabse fuutee Bakka adda addaatitti sheer godhuun haraama. Arraba namni sun Nabi Muhammadin arrabse viidiyoo san argite qad tajidu maqxa'an min min as-sawti aw min al-video laa budda an tadussahu fi turab biyyee sibiraa san keessatti gad awwaaluudha. Wanni ati fincaanii fi sagaraa fuutee olii gad hin deemtu hin jira. Fincaanii fi sagaraa.

Namni arraba namaa si fide lama si arrabse jedhan. Arraba namaa namni si fide maal? Lama si arrabse. Nama si arrabse tokko yoo jalaa deebifte jalaa aarte waa sadi balleessita jedha yeroo takkatti. Tokkoffaa wanni inni si arrabseef waan biraa maa inni si aarsu malee yoo aarteef fedhii isaa san mirkaneessiteef tokko. Fedhiin isaa mirkanaa yoo ati aartee lolteef. Lammaffaa aarii keessanii wanni inni baratu Arrabni duraatuu waan bakka argateef akka inni lammaffaa si arrabsu affeertee jirta jechuudha. Sadaffaa nama si arrabse saniin wal qixxoofte jechuudha yoo arte. Maaliif jennaan amma yoo ati harreen si dhiittan dhiitta harree ati. Harree yoo si dhiittan dhiitta. Saree yoo si ciniintan ciniinta ati. Nama garii jiraataa jiraa ajjeesuun jarumaa callisuu jedhama. Jiraa ajjeesuun. Dubbataa salphisuun jalumaa callisuu jedhama. Garuu asitti wanni beekuu qabdan qabxiin tokko gaafa kasi arrabsu sun beekamtii guddaa qabaatee si miidhe gaafsan jalaa callisuun isa jiraachuudha inni isa jiraachisuudha waan ta'eef itti callisuun hin barbaachisu gaafa garii. Gaafa arrabni isaa sun biyya diigaa jiraate waa balleessu jiraate dhimma kee bira taree dhimma biroo tarkaanfate callisuun hin ta'u. tokko namni wayta nabi muhammadiin arrabsu sallallahu alaihi wasallam homaallee irraa hin buusu hin hinaafe hin dadhabe hordoftoota isaanii biliyeena lama addunyaarra guute kan miidhagina bareedina kan ka saayintistoonni addunyaa hundi dinqisiifatan rasuula rabbii ka wanni isaan dubbatan haqa saayinsiidhaan bakka meeqatti yuunivarsiitiilee addunyaa keessa mirkanaa'u jiru Ka saayinsiin tekinooloojiin meeqa dhufee har'a waan Nabi Muhammad waggaa kuma tokkoof dhibba afur dura Madiinaa keessa taa'anii biyya gammoojjii hadaaraa qaroomina irraa fagoo turte san keessa taa'ee haasahaa ture har'a Awurooppaa fi Ameerikaan mirga kennitee fi beekamtii kennitee fi har'a addunyaan addunyaan har'a qaroomne jettu sun keessatti wayita kan argu akkamittiin hin haafne gadheen Kanatu isa arrabsiisa kana isa quuqa. Hinaaftuun, hinaaffaan, waanyoon, hisdiin ulfa hin dhalanne bar. Ka bara kulli ittanaa jiraatu bar. Ulfa kiyya nama keessaa hin baane ka gizee hunda ulfa baatee deema. Hinaaffaa santu isa arrabsiisa. Wayta namni nabi Muhammadiin arrabse qabxiin dura arraba isaa fuutee asii achi hin deemin sagaraa fi fincaan isaa dhoqqee isaa san fuutee olii gadi hin deemin tokko. Lammaffaa wayta namni rasuula rabbii arrabsu Wanti namoota gadhee takka takka maqaa biyya keenya keessaa fi biyya alaallee addunyaa keessa bakka bakka jirtu hin beeytanii yeroo hedduu wanni akkasii hin argama miti. Keessattuu zamana kana fa'a hin babbaay'ata. Maaltu akkasi baay'ise jennaan ulamaa'ni dhunuubu ummatihi jedhan. Maasiyaa ummata Muhammad dalagaa jirutu Nabi Muhammad hin arrabsiise jedhan ulamaa'ni garii. Maasiyaa nuti dalagu jiru, diinii nuti gadi dhiifne, diinii nuti ittiin qaanfanne, wayta waluma keessa laaqamnee mazmuurii fi waan warri kun gadi dhiisu guutuu feesbuuka keenyarra poosti goonee walumaan jedhaa oollu wayta akkasin laaqamnu san nu tuffatan tuffii keenya argan haga nuti diin gadi hin deemne argan achirraa nama bar nama tuffatan namni ka humna qabdan ka- ka- kaga dandeessan tumaa jennaan gowwaan galee jaartii tumee jedha namuu nama isaa gadii tuma nama isaa gadii tuffata Ati diin gadiin deemtee diin Nabi Muhammad gad xiqqeessinaan dhufee si gubbaa ba'e. Kanaafuu qabxiin lammaffaan maal godhuudha? Yeroo namni Nabi Muhammadiin maqaa isaanii xureessuuf seenaa hin jirre kijiba lafarraa fuudhee asii achiin deemu Tokkoffaa, social median kee guutuun gara seenaa isaaniitii fi hadiisa Rasuula Rabbii ta'uu qaba. Tumsi Rasuula Rabbii. Lammaffaa, sadaffaa yoo biyyoonni keessatti biyyoonni beekamtuun beekamaan tokko dhaabbata wahii ta'a. biyya wahii ta'a biyya mootummaa wahii ta'a waan nama sanii wal qabatu tokko qeebaluu dhabu wayita haga inni dhufee dhiifama gaafatee nan balleesse jedhutti dhaabbanni tokko yoo rasuula rabbii tuqe meeshaa isaa ka biyya keessa faca'e tokko bituu dhabu bittanii gurguruun dhorkadha Kanaa achitti immoo aadumatti illee seenaa rasuula rabbii baratuu qabna, sunnaa isaaniitiin miidhaguu qabna, dhaamsi waliigalaa kana fakkaata. Teessumni kun teessuma jaalala rasuula rabbii jedhama sallallahu alaihi wasallam jaalala ofii rabbi isinii haa kennu. Jaalala ofii rabbi isinitti haa uffisu. Rifeensa keessan irraa qabee haga qeensa miila keessaniitti Rabbi imaana haa guutu. Namni har'a sii waliin oolle hundi warri sagantaa kana dhage- dhageeffate hundi warra jannata Rabbi nu haa taasisu. Waggaa kuma tokkoof dhibba afur booda teennee waa'ee Nabi Muhammad haasofna. Jaalalli isaaniillee haga har'aa onnee teenne keessaa bilbila bilbila. Haga har'aa hin dhiifne, yoo dhugatti jaalala Rasuula Rabbii sun bakka kana nu teessise, Guyyaa Qiyaamaa Nabi Muhammadii wajji Rabbi nu haa kaasu. Rabbi nu haa kaasu. Haga duniyaa irra jirru sunnaa isaanii irraa Rabbi nu hin daddaayisin. Baaburri sunnaa isaanii fuudhee ka Jannata nu galchu Rabbi nu haa taasisu. Gaafa duniyaa irraa deemnu illee, Mirgarratti kufne nama sunnaa miidhagiina bareedima diin nabi Muhammadiin duniyarraa deemu rabbi nu haa taasisu. Gaafa kaanullee guyyaa qiyaamaa nabi Muhammadii wajji rabbi nu haa kaasu. Laga isaanii mi'aawaa hawdii san rabbi nu haa obaasu. Ol aantu jannataa firdoosii rabbi nu haa qubsiisu. Ulfaadhaa galatoomaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
Kebor Multimedia Production.